Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil dan ir-rumanz f'għeluq il-ħamsin sena mill-ħruġ tiegħu.
Il-gaġġa ta' Frans Sammut bla dubju ta' xejn huwa marbut ħafna mal-istorja tal-klabb. Huwa fil-fatt l-ewwel pubblikazzjoni, l-ewwel ktieb li l-klabb ħareġ 50 sena ilu, fl-1971 f'April. Ovvjament ir-rabta tagħna hija waħda emozzjonali ma' dal-ktieb għax hemmhekk ħriġna f'perjodu fejn ma kien qed isiru l-ebda pubblikazzjonijiet rumanz u għal żmien li ħareġ kien anki rumanz realistiku f'forma kontemporanja ħafna. Il-klabb ried jagħti ġieħ b'hekk. l-awturi ġodda emerġenti li kien hemm ħamsin sena ilu, però fl-istess ħin jirrispetta wkoll l-awturi li kienu ġew warah. Il-pjan kien li noffru librerija sħiħa lill-poplu Malti. Fil-fatt, wara Il-Gaġġa, ħriġna antoloġija ta' poeżiji mas-sejħa tat-tnabar li fiha kien hemm poeżiji ta' Marju Azzopardi, Oliver Friggieri u Achille Mizzi, u mbagħad ħriġna t-traduzzjoni ta' Ġużè Aquilina tax-xogħlijiet ta' Loren Ropa, lejn Tnissil tan-Nazzjon ta' Henry Frendo li fih hemmhekk erġajna skoprejna lil Manwel Dimech, u mbagħad l-Isqaq ta' Ġużè Chetcuti li Ġużè Chetcuti kien wieħed mill awturi veterani ta' dak iż-żmien. F'dawn l-ewwel ħames kotba qed niġbru diġà l-ġeneri kollha jew il-ġeneri ewlenin tal-letteratura Maltija, il-kontemporanju, it-tradizzjonali, it-traduzzjoni, il-poeżija u l-istorja.
Ir-rumanz Il-Gaġġa huwa speċjali għaliex jirrakkonta l-vjaġġ ta' indipendenza ta' individwu, ta' bniedem egoċentriku, difettuż, bħalma huma l-karattri ewlenin kollha tar-rumanz modern Malti, imma dan il-vjaġġ ta' indipendenza li jagħmel Fredu Gambin, Minn bniedem li jgħix f'raħal għal bniedem li jħoss li huwa magħluq fil-gaġġa tar-raħal u mbagħad fil-gaġġa ta' Malta u jrid joħroġ minn din il-gaġġa biex imur barra minn Malta jemigra u jimraħ speċi fid-dinja l-kbira. Fil-verità, aħna u naqraw ir-rumanz inħossu illi l-gaġġa vera ta' ta' Fredu Gambini hija gaġġa eżistenzjali, hija l-eżistenza tiegħu, hija l-ħajja tiegħu li jħossha bħala gaġġa. Forsi hi huwa l-egoċentriżmu tiegħu, il-fatt li hu medju wisq bih innifsu li huwa l-gaġġa vera li hemm ħafna referenzi għaliha anki fir-rumanz innifsu. Imma mbagħad hemm ukoll l-indipendenza politika, id-dimensjoni politika li hija b'saħħitha ħafna fil-film Gaġġa li kien ħadem Mario Filip Azzopardi bħala direttur, b'numru ta' studenti, b'riżorsi vera limitati imma anki b'atturi verament bravi u stabbiliti li għadna nammiraw il-ħidma tagħhom anki llum, anki f'dan il-film. Il-film ta' Mario Filip Azzopardi huwa ferm iżjed politiku, soċjali, U din id-dimensjoni però fir-rumanz hija hija mrażżna biex ngħid hekk. Fl-isfond tar-relazzjoni bejn Fredu u Roża, l-ewwel maħbuba tiegħu, hemm il-ġlieda politika bejn il-Partit Laburista u l-Knisja Kattolika Maltija. Imma fl-aħħar tar-rumanz, id-dimensjoni politika, l-istorja ta' Malta, l-indipendenza ta' Malta, issir ukoll protagonista tar-rumanz. U allura għandek dak il-countdown famuż fl-aħħar tar-rumanz minn numru għaxra sa numru żero illi minn banda jirrakkontana biex ngħid hekk l-indipendenza, il-vjaġġ aħħari ta' indipendenza ta' Fredu Gambi u mill-banda l-oħra jirrakkuntalna wkoll l-inżul tal-bandiera tal-Gran Brittanja, tal-kolonizzaturi tagħna, u t-tlugħ tal-bandiera Maltija. Stilistikament huwa rumanz interessantissimu għal dak iż-żmien. Jibda b'din il-sentenza magħrufa ħafna li Peter Saracen Onglot kiteb fuqha fit-tul, Jiena jien, full stop, speċi stqarrija, dikjarazzjoni ta' identità li nistgħu nitkellmu fit-tul fuqha. Fil-fatt, Peter Saracen-Anglot jiddiskuti din din l-istqarrija importanti ta' identità u anki ta' konfini, jiġifieri din hija d-dinja li fiha effettivament se jseħħ ir-rumanz. Imma mbagħad għandek id-dimensjoni psikanalitika, speċjalment fejn jidħol, fejn tidħol jidħol is-sess u fejn tidħol is-sesswalità. Il-ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin li qed jiskopru il-ġisem tagħhom, il-ġibdiet sesswali tagħhom, qed jiskopru r-relazzjoni tagħhom man-nisa u l-protagonisti li ovvjament huma rġiel għax dan huwa l-perjodu li fih protagonisti tar-romanzi tagħna huma dejjem irġiel, u għandek ukoll naturalment ix-xebh mar-rumanz famuż tal-Bert Camus L'Etranger, Il-Barrani, 1942. Dan huwa r-rumanz illi ħafna ħafna kittieba, ħafna qrejja ma iktar importanti minn hekk ħafna kittieba jassoċjaw mal-moderniżmu tas-seklu għoxrin. U allura hemm xena simili ħafna Fredu Gambin illi ommu qed tmut, qiegħda fis-sodda qed tmut fil-film ta' Mario Philip Azzopardi din ix-xena rappreżentata tajjeb ħafna. Mela ommu qed tmut u hu moħħu fit-tfajla u fil-ġisem tat-tfajla li qed tosserva din ix-xena. U tfakkarna fil-frażi famuża dwar il-protagonista tal-Étranger ta' Camus, Meursault, illi jiġi kkundannat għall-mewt mill-qorti mhux għax qatel bniedem hekk intortament bħalikieku għal xejn b'xejn, imma għax ma bekiex waqt il-funeral t'ommu.